Merħba, sinjuri, dan huwa shooter u l-lum program speċjali li xħan itkellmu fuq il-ħamalli. Issa jiena update ir-riċerka tiegħi u provajt insib ħamallu bl-Ingliż xejdulu. Xejdulu Ma nafx, għataf temmel għas għandhom kalma li għam. Għas t-zisti, imma jena ma nafx, għajfej għan għoddu l-inħlew. Ma zomma, għan il-lek għax ixtit t-inħela. Għax, jekk inti eh, ħamallu ma tafx xini, ma tafx xini għad deskrizzjoni sewa, allora kif għan kun għanar fuq, kif għan aslu għalih il-ħamallu? Għalfej taħli l-ħin.
Xiex? Għed toqgħod titkellem inti, bet inti m'intix espert. Meta bħala dan użan għandna bniedem Espert bid-dottorat fil-ħamallaġi, sinjuri għalikom il-fazi! Tiju fazi! Xanna, kif int? Xanna, fazi, kif inti? Alright, jena għamnejjek isni għadni naqariet. Mala bħal biħa.
Ejja, pastas!
Allura, fass, xi ttini? X'tgħidli? X'ġej tagħmel, fass? Pasta, sin, toqgħod tgħid. O naf, mhux pasta, sin, ħamallu! Ejwa bil-ħaqq, eh.
Ħamallu oriġinali, fass, eh, tellagħhuli, tellagħhuli. Ara kemm għandi jitri wara ismi, eh. Eh, vera, għandek ismi. Isma, kurzita allura ħamallu x'ikun eżatt. Eh, jien għandi dottorat fil-ħamallu, anka

Ziet waħda! Anka fuqek ta' Sander! Isek Rassander! Ah, thank you, xi tfisser eżatt? Isek Rass!
Aqta, aqta minn hemm, aqta, aqta, aqta. Għala waqqaftu jaħasra, kien ħajja li tibda propju għalfej ħamallu jagħmlu ħamallu. Ej, ma għanejlek xini. Jiena nħossni fid-dover, tajjeb, illi mmur hemmhekk, fil-Mekka fejn in-nies semmew li hemm il-ħamalli, il-ħamrun, għax hekk qalu fuq programm partikolari, u nara n-nies jekk iħossuhomx. Fis-serjetà jien mill-ħamrun.
Ħossok ħamallu? La. Jien ninsab il-ħamru, dej għandi lil Joseph Hamrunis. Hamruni.
Hamrunis, Hamrunis. Kemm ġitni tajba ma nisma' di. Minn Al-Ħamruni. Għax jiena għadbatuni l-Ħamrun, għax qaluli l-Ħamrun ħassib il-Ħamalli. Inti x'taħseb fuqha di? Hawn erba' b'qalbi.
Hawn erba'. U intom għandkom Ħamalli? Gwarda manġa. Ma tantx għandna Ħamalli ta' leħi. Intom Ħamalli tal-Marsa? Inti mhux Ħamalla? Le, m'għandniex. Le?
Sewwa.
Jien propja dingli to be honest. Pero jien ili noqgħod hawn 55 sena. Sewwa. U jekk in-nies kollha jgħidulhom li huma ħamalli, wieħed ma U kif tarfa xi ħadd jew tarfu xi ħadd li jkun ħamalli? Jibda jgħajjat fit-triq, jitkellem ħażin. Jgħid iċ-ċuċati.
Jgħid iċ-ċu.
Mela hawn ħamalli, ha?
Fis-sakra mexħut mal-art.
Kun libes isuperf. Eh, ikun zuvi femni li li sawa perf, jena għandi 50 sawa kif ikun? Um, tight skinny jeans, uh, trap star jacket. Sorry, le, checking if you're a perf, Alex, kompli, kompli. Trap star jacket. Għazin, għaw erba doħlu l-politika, mux tippofx il-festa. Eh, sawa.
Mux tippofx. Ġviri, jek id-daħħal il-politika meta mux suppost, għamallu.
U jgħidu li l-ħamalli għandhom it-tendenza li jgħajtu biex jitkellmu. Anka tiegħi kolli mur niċċekkja fuq. Iwa bis-serjetà programm waħdi ħafna lejn illum.
U erġajt qiegħed il-ħamrun darba għandi għadġeċ li bih inkejlu is-sound li hu dieħel. Le, le, le, all right, all right. Għax jek tajat ħafna tiġi ħamallu. Le, Mintom ma kontu xed tajtu. Għax jimmarkali kiku. Inti għadek kif għajjat ftit iż-żejjed u jek tajat tista' tiġi konsidrata pa ħamalla. Eh, le, skuża, qatt ma kont ħamalla, laqas ħankun.
Int m'intix ħamalla? Le.
Le għax kieku jimmarkali. Ċid inni ngħidlek. Hop hop imma aħna taqbiż lil-livell li għad għax meta tgħajjat ħafna tista' taqa' fil-ħamallaġni. Jien minni leħni joħxon ħi jgħajjat. Ħamrunisi hija u. Żomm waħda x'ġib daqqa waħda ħkissru li kol. Ħamrun. Għandna tal-ħamrun u għandna ħamalli hu. Jista' jkun bniedem ma jafx imur man-nies. Ma jafx imur man-nies as in imur.
Kliem kif jitħadded, kliem bla ddoċċ. Da, għal kull ħaġa ta' xejn, ħaqqek jew ħaqqek biex jitħadded. Da fil-vojt ngħidu.
Eżatt, fil-vojt, hu. U anke li jkollok ħafna dejb jgħidu li tkun ħamallu wkoll. Anke jekk titkellem biċ-chewing gum waqt li qed titkellem hekk jgħidu dak huwa ħamallu. Issa aħna l-Maltin konna dejjem fuq quddiem biex inkunu inklussivi f'dak kollu fil-razza, fl-LGBTIQ, eċċetera, eċċetera. Allura, Mhux ħa nkunu inklussivi fuq min hu ħamallu, ejja! Grazzi, dan.
Għala. Naħseb illi ħa noħroġ. Li gej? Ex gej, li jinħamallu, ejja. Ċaw għalikom, ta' għada.